mma re na le lefelo le bidiwa dimawe mm. tota ke a utlwa go ne go tse dimao ka setswana ka gore ke teng ko batswana ba loleng le maburu teng tota e le gore um ne go na le morafe o nna kwa aforika borwa wa bafurutshe mm-hmm. mme yaanong maburu ba ba isitse ba ba dirile bakgoba ba bone mm. ba ba tseela le diruiwa yalo yalo mm. mme ba bona gore ba iphalose ba sie mm. e ba tla ba feletse ba le mo bitshwaneleng protectorate ka nako eo Mme go ne ga be go na le kgosikgolo ya Bakwena a bidiwa Kgosi Kgari wa ntlha, mme a ba amogela. Ha ba amogetse, moragonyana fela fa le be le gore Maburu ba bolotsa ntwa gore nnyaa, busang makgoba a me ao ba tle ka kwano gape. Mme Kgosi Kgari A itshwaraganya le merafe e mengwe, Bangwakese, Balete, Bakgatla ba ga Manana, Bakwena, yalo yalo. Merafe e ne e le mo Botswana ka nako eo, le Barolong yalo. Mme a ira gore go nne le ntwa e ne ya lowa ka 1852 ko Dimawe, gone lefelo le ke buang ka lone le ke le ke re le mo le fo fo pele ga me ko go manyana ee e anong ya phaga ntwa foo mme maburu ba felela ba ba fentswe ba boela kwa aforika borwa

Kgosikgolo, let me take this time to welcome you to Moving Humanity Forward and thank you so much for your time this particular day. Ke a itumela mma, nte ke go dumedise le bareetsi ba gago. Thank you so much. Let's start off just with the issue of culture because I mean, I think that quotation for me was just so profound to say if we don't know who we are, if we don't know uh, our history, our identity,

Kana ko re tswang teng go botlhokwa gore re itse gore re ya kae and uh, most of the times o tla fitlhela e le gore dilo tse ne re di dira e le culture ya rona ka boammaaruri di re thusa mo matshelong a rona a letsatsi le letsatsi ga di sa tlhole di re berekela mm. because dinako di changile mm-hmm. gompieno ana nka ba bolelela gore go na le mafatshe a mangwe a e leng gore uh, e sampele ngwao ya bone gore ba nyale bana kore mo go teng child marriage mm. mme le rona o kila ne go ntse yalo o beeletsa ngwana a sampa le motlana gore e tle re ga gola e nne mosadi wa gago uh, a le bo 12 bo 15 teenage mm -hmm. o ne a beelediwa gore e tle re ga gola be nna mosadi wa gago mm. go ne go na le dilo dingwe tse ne di dirwa mo bogwereng tse e leng gore gompieno re a bona gore di ne di sa siama mm. gompieno uh, women uh, united nations women e dirisa dikgosi go bua le dikgosi tse dingwe tse e leng gore ba sampe ba dumela mo uh, female genital mutilation mm. so se e leng gore gompieno ga re bua le sone ka motswana tla go bolela gore gomo mm, ke botlhogo hela bo e leng gore ne bo sa siame mme le rona go na le dilo dingwe tse e le gore ne re di dira nako eo yaka yone child marriage mm. re bona e so se e leng gore ne se le setlhogo mme ebile se sa siamela gore re ka tshela le sone re le batswana mm. so ha re re uh, ngwao is dynamic go raya gore a re tseyeng tse e leng gore di a re berekela tse re mm. tswang kgakala le tsone mme tse e leng gore ga re se tlhole di re berekela a re di tlogeleng mm. ka gore tseo ke tse di re thubelang setšhaba ga re sa tlhole re ka bea mo go tsone ka mm. nako e mm. ee. I think I want to delve also into just the importance of knowing our culture and just recognizing, you know, the different tribes that we have uh, as a country. I also at some point want to touch on how

Ee mma, mme pele ga ke tsena koo, ka o ne o bodise ka ngwao ya rona mo gongwe gore e ka be le botlhokwa mo go kana kang. O tla gakologela gore kana ngwao le one e, e bophara. Mm-hmm. Ga o bua ka botho hela ba motho, o bua ka ngwao ya Setswana. Mm. Dumela mma, dumela rra. Mm. Ke gore maitseo. Madume, greetings. Madume. Maitseo fela gore o itse gore mogolo ke mang, monkana a gago ke mang, yes. yalo yalo. Dio tso di a re latlhegela gompieno. But uh, uh, leitlho la me le mpolelela gore uh, re latlhile dilo tseo ka go latlha dikolo tsa rona tsa Setswana yes. tsa bogwera le bojale yes. se e leng gore ne o ruta o le mosimanyana gore Go tswa mo bosimanyaneng go ya ko bonneng o tshwanetse gore o fete ka dikgato dife, mme le yalo ga o le mosetsana gore o fete ka dikgato dife gore o ye ko bosading mm. gore le tle le kgone go tshela mmogo kana ke tsone ga o bone gompieno re na le dipolano tse di kana-kana go te ke tsa ba baratani mm. ke golofale re ne ra e latlha Go se ka go ruta bana ba rona wa mosetsana le wa mosimane gore ba tshwanetse gore ba tshele yang mmogo. Mme ela gone o ne o bua ka ngwao e nngwe ya rona e e leng gore ke ya bogadi. Mm. Uh, yaka o buile gore assistant minister o ne a suggesta gore gongwe uh, e tshwanetse gore re iphimole mme e ne e le selo se e leng gore se ne se re berekela Le gompieno batho ba e leng gore ba sambe ba tlotla nyalo ya Setswana go gaisa ya Sekgowa. So se e leng gore ke batla gore Batswana ba ithute ka sone gore go na le pharologanyo fo gare ga nyalo ya Sekgowa le ya Setswana. So there's a difference between customary and getting married under customary or common law. Yes. Kore e bidiwang Marriage Act. as suppose ha o e bapisa le ya rona ya Setswana mm. kana tsotlhe di go fa certificate kana setlankana mme setlankana seo ka re batho yano ba nyatsa se sa Setswana se mm. mme di le kana fela ke go rayela go na le dipharologanyo fo pele ga fo gare ga melao ya mebedi e. ga o ka ya ko marriage act o tla fitlhela gore go na le ditsetlana dingwe se tota ebile ke sa itseng gore A Batswana ba a di itse tse nna ke bona di sa re ema sentle re le Batswana. And what are these? A wa botswa gore a le tlhakanne dithoto kana ga le tlhakanne dithoto. Potso hela ka bo yone e a le kgaoganya hela to start with a ha le simolola in my opinion gore a mme batho ba ka nyalana ba sa tshepane. Mme yanong kana gompieno go na le dilo dikgwetlho tse dintsi go na le tsa dikgwebo so mo go fitlhela e le gore nnyaa go a bereka ka gore e tla re ga monna a re o a bereka mme a tsene mo dikolotong e be e le gore yanong e tla re ga a wetse mo lefuting go seke go tsewe dithoto tsotlhe ka gore tse dingwe e tla be di sa kwadisiwa ka ene go siame mme ela se salang ke gore yone nyalo e yanong e ira le gore um go nne le dipelaelo kana go tlhoke go tshephano mo lapeng ga o nyetswe ke mme ke rre e be le nna le bana o boswa e ya marriage act e go bolelela gore bana ba ba na le right ya gore ba ka claima 50 percent ya dithoto tse e leng gore di bereketse wena le monna this is under the um, under common the law uh, common law ya marriage uh, act marriage act yeah. yaanong kana se tota Se dira gore le bone bana ba rona mo gongwe le ha nna ka bereka a iperekela mme o fitlhela e le gore leitlho lengwe le lebile mo dithutong tse tsa batsadi ba gore ha ba ka tlhokafala wa go huma a sala a dirisa khumo e ya batsadi ba gago yaanong ke ra ne ke re re fete ka yone fela eo mme tota bogadi bone Ko ntlheng, e ne e le gore bo direlwa gore uh, malapa a mabedi a a itsane mm. ka gore ka setswana ga o nyalwa mma wa bo o sa nyale monna go yana mm. o nyala le ba lelwapa leo mm. gore re tla ka moso e be le gore re kgona go thusanya matshelo mme yaanong uh, ga go na le bogadi bo ne bo dirwa ka tlotlo le ka kelello ya gore itsholelo ya lelapa le mosimane a tswang kwa gone ke e ntseng ya ke raya gore le one kgomo e nngwe kana phelefu di ne di kgona go nyadisa uh, mosimane go sa lejwa gore a go mo e tla e tla be e le kgwebo yaka ba ba ile e ba gompieno mm. gompieno ke ke itemogela gore yaanong go dirwa e le kgwebo Batho ba leba pele gore mosimane o ka ba a tswa ko ko lelwapeng le leng tsenya le kabe le itsholetse mo go kana kang mme ga go ba tshwanela go nna yalo so se ne e le gore se direlwa gore malapa a mabedi a a nne seopo sengwe okay mo baneng ba go ba thusa le go ya pele uh, mo botshelong ba bone ga ba nyalane so how many

Ke nka re le nthekile and go tswang foo bela go ntshotla ga le tswa foo cause le dumela gore le nthekile ee mme o tla re re bue ka sorry ka process ya bogadi yotlhe fela ka gore la ntlha o mosimane o bone kgarebe go gongwe mm. anne o tsaya tshwetso ya gore o batla go ya go monyala mm-hmm. se o tshwanetse go se dira ke gore wa go bolelela rrago mm. Jaana ga o sena go bolelela rrago o tlhalosa gore mosetsana yo ke wa ko kae o nna kae mm. rrago o phutha borangwanago le bomalomago a re kana mosimane o a re o batla go tsaya sega metsi mme a re o se bone kwa le kwa le kwa mm. go tswa go go tswa ma delegation mm. wena o seo gotlhe gotlhe ya borangwanago ya borakgadiago ba ya ko ga bone mosetsanago okay. ba gore ba gaetso re tla yana ra itse gore ga le re itse mme ngwana a rona a re o bone sega metsi ka kwano mm. a re a re o batla gore a tshele le ene mm. yaanong ba lebe ba re nyame re le utlwile boelang ko morago um re tla tla re le bolelela gore rona re re iponeseng ka go bua le ngwana a rona ba sala ba bua le ngwana a bone yes ba dumalana gore nyame ke se mosimana a se ke se ngwanyana le ena a se batlang Mhm. mme a ba sena go dira yalo yaanong ba laletsa ba le ba ga bone mosimane gore ba tle go tlo go buiwa gore um tseo e e ya go nna ka tsela e ntseng yang mm. mme gabe go dumalana gore nya mme bogadi bo tla nna teng bogadi bo borerwa ke borangwane borerwa ke bo malome mm. ah, mme tota e le gore go ye go tshwarwa moletlo o ka one yaanong masika a mabedi a tla itsaneng mm. ka letsatsi leo le ga ba ntse ba tsamaya ba ba akanyetsanyaloe Ga gona gope fo go teng go tshwanetse gore e be borra bongsimane ba ka kgethisiwa ka dikgomo tse di kalokalo yaka tse re di bonang gompieno. Le ga e le kgomo e le nngwe fela e na le serufo um e ne e kgona go nyadisa mosimane. Mme ebile nna ko ke tswang teng ko ngwagong ya me ke gore bogadi o ne o ka bo kolota. Batsadi ba gago ba bona gore nya mosimane wa rona o utlwane le mosetsana o mme ba batla go nyalana mm. batsadi ne ba ka dumalana gore nya mm. a re bokoloteng e tla re ha ngwana ba babedi ba ba e leng gore ba ba nyalana gompieno a nyalwa dikgomo tseo kana kgomo eo kana bogadi bope fela bo tla ya ko mosetsaneng a na a nyalwa teng pele la ntlha mm. so se se ka diragala morago ga dingwaga tse di twenty kana thirty five kana re bua ha ngwana wa bone yanong a setse a nyala yanong ke selo se e leng gore ne se sa itse ope go nyala yanong gompieno re bona le bogadi bo dirwa ka madi um yanong go be go nna thata gore le beye tlhwatlhwa ya madi mo kgomong nna ko ke tswang teng re e beile gore ga e ke ke a feta one thousand kgomo mme merafe e mengwe yone e ba market price Dikgomo gompieno e tsamaya ka bo bo six thousand bo mm, seven thousand mm. so so ke sone se e leng gore se imela bana ba rona gore a mme tota a e tla re ga ke ntshitse ke batla go nyala be e le gore yaanong ke diwa fela ke gore ga ke na madi a kana kana mm. nna ga nne ke na le kgakololo e peng ka e fang batswana ke gore a ope a se ka nyala ka madi a kgomo e ne e na le boleng bo e leng gore bo dira gore le bone banyalani ba e re ka moso ga ba dumalane le bo rangwana a bone le bo malome a bone ba nne le moraka gore ba tle kgone gore dikgomo tse di ntshifale ba tle ba ithuse ka tsone. Wait, so you're saying that um, say my future husband marries me abantsha magadi so those cows become ours and our then be build wealth based off of that kana tota ngwao ya setswana e ne e le gore a bontlha bongwe ba tsone bo dirisetswe moletlo mme se e leng gore di a sala tse ah. a batsadi ba dumalane le lona gore bone ba ka le tshwaela ya mo go tsone gore le ye go itshimololela le lona morako wa lona Ee, ne go sena tsietso epe ka gore nne go tlhaloganngwa gore bana ba ke gone ba simolola botshelo mme dingwe tsa tsone tse nte di ye go ba agela lesaka. Wow. Ee, so so se ne se dira gore malapa a mabedi a a a nne seoposengwe Mm. ka tsela e ntseng ya jaanong o duela ka dikgomo kgante le madi a le a go reka di ah, ba ba le rutang go bina o tlhela e le gore yaanong tota nyalo go baakanyediwa moletlo go a go binwa ke gore go na le choreographara o e leng gore o tsa dikgwedikgwedi ya ba ruta go bina yaanong moletlo ke yone tota o turang thata go na le gore go kabe go go go celebratiwa union ya

Em, nyame ke a leboga tota se honorable moswane a buang ka sone ke matshwenyego a le rona re a bonang gore bana ba rona ba idiwa go nyalwa ke mo go teng ya masika ba pegile bogadi ko mankalengkaleng mm. and ga gore wa bona bana ba modimo ga bana sepe ke gone ba simololang botshelo mme o se ka lebala gore kana rona tota batswana O ne o ka se ka nyala. Pele hela ga go batliwa, o ne o botswa gore o isa kae mosadi wa gago, wa go mma kae. Mm, you have to have a Ee, house for her to masika go to. pele ne ba tla gore ba go baakanyetse nyalo e, ba itse gore ga o ye go nyalela mo legoeleleng. Mm. Wa go simolola go itse gore nya o ise- o isa mosadi wa gago go gongwe, ko ga gago, e seng ko ga bone mosadi kana ko ga lona. Mm. mme yaanong gompieno re fitlhele e le gore uh, bana ba rona ba palelwa ke gore ba ka intshetsa magadi a a tota e leng gore a na a sa ntshiwe ke bone na ntshiwa ke masika ya ka re re ga o nyalwa o nyala lesika lotlhe ga o nyale motho a le mongwe mm. yaanong burden e e dule mo masikeng e mo go wena ngwana o batlang go nyala ga ya tshwanela gore ka bentse ya mm. mme ka gore dikgwetlho di teng gompieno kana o tla lema gore ya ka nne re bua pele la ntlha um re tshwanetse gore re fetole dingwao tse dingwe Gompieno kana bogologolo ne re re monna ke ene a provider mo lelapeng ka gore ne go itse gore ke ena a go berekang mme yana a ba tla ka se e leng gore sa tlhokwa mo lapeng gompieno selo seo se changile ka gore bomme le bone ba ba you know ba- ba bereka ditiro tse di rileng yanong ba tshwanetse ba tlhoka ba- ba tlhakanne lelapa le go bona gore lelapa le la itshetlela ga le tlhoke sepe Kana jaanong ga re dira jalo, re tla be re itse gore le yone polano ya baratani re tla e beela ka fo thoko. Mme ga re beela ko go yone, bogadi, uh, Assistant Minister ga a re bo abolishiwe, ga ke dumelele, ke, ke raya gore ke batla gore bo baakanngwe, go te bo seka ba abolishiwa. Mm. Ka gore kana the big part ya bogadi ke gore ke bonding between the two families. Mme ha re e dira sentle ya ka ne re e dira pele re le Batswana fela re sa itse gore re itse gore ha re re ke mosadi re ira gore go tle go nne le kutlwano fa gare ga malapa a mabedi a. Ga ya tshwanela go nna sepe se se bokete. Kgomo e le ngo fela, tse pedi e na le phelefu e tshwanetse gore e be le bogadi bo e leng gore ba letlelesega fo gare ga ga these two families ga ba batla gore bana ba bone ba tsane yaanong ga re na le argument ya gore nyame ga re ya boliša bogadi re tlabe re fa bana ba chance ya gore ba ye go itirela botshelo ee seo e ka nna ya nna sengwe se e leng gore ga se boammaaruri thata ka gore le bone bana ba gompienoana re fitlhela e le gore tota ba ipaakanyetsa be ba kokotletsa ba kokotletsa lone letsatsi leo la lenyalo e seng uh, nyalo ya bone go ya mm, pele mo dingwageng tse di tlang mm. le bana ba bone mm. jaanong tshwanetse re rute bana ba rona gore e tshwanetse gore ga o le mosimane monna o bo o bona gore A o a bereka gore o bo o itse gore nako nngwe o tla tshwanelwa ke gore o bo o na le mosadi mme o bo o na le kwa o mmaang teng o na le bana o itse gore ga o tlhoke thata gore o ba ise dikolong yaanong gompieno a re seka ra bo aboliša mme a re bobegele a ka nneng bo ntse pele re itse gore le one phelefu tota e ka dira gore malapa a mabedi a a tle go golong fela le nyadisa bana ba ba lonang

patlo i don't know what that is in english but what we do is there's a whole procedure of bopulamolomo faenelwase and so on if you can just quickly pass through that i know mm. we're mm-hmm. taking a bit of time but it, it's something that's in the in the forefront right now em me tota ya ke bua nna ga ke buele dingwao tsa merafe e mengwe so se e leng gore se sentle ka rona re le batswana mo botswana ke gore re nyalane mm. you know ba kalaka mm. ba kgatla ba kae re nyalane rotlhe mm, mme ga re nyalane yana nako tse dingwe ga go tsa yone nako e ya gore go nyalwe bana ba ba nyalane dingwao tse yanong di tla go golongela di a tlashana mm. nna ne re itse gore tse tsa dikobo tsa eng ke dingwao tsa matlosa ee ga se tsa setswana e ne e le diselela tsa bojase yana um le tse dingwe mme tota fela se se tona ke gore A e re ga bana ba rona ba tla go gongwe re dumalane le one ka ngwayo gore ra go dirisa efe ga go ntse yana gore bana ba bone le bone ba tle ba itse sentlentle gore ngwao ya ga rragwe ke eng ya ga mmaagwe ke eng mm. yaanong nna nka bua fela ke bolelela yone ya ba ke raya ke bua ka yone ya bafurusi gore nya rona tota ngwao ya rona e re ruta gore ga gona sepe se e leng gore ga go dumalane patlo e dule kana patlo go twa gore a le sekasekile ko mosetsana o a tswang teng, batsadi ba gago ba dumetse, ga a na dibelebejane ka fo thoko tsa gore gongwe o tla le ngwana o a e tsawa ka namane ngwana o go a go diragalang a rraago o itse ka ene ga e le gore a o itse ka ene a o a dumalana dilo tse dintseng jalo ke tse di buisanngwang ka nako ya patlo gore ngwana o wa lona ba gaetso o ka ba na le malwetse a ntseng jang kana batswana ba ba kgona go lebala gore bogologolo e ne a re ha masika gore nya o se ka nyala kwa mone bane be ba tsayela gore go raya gore gongwe mona mogolo o kile a iphitlha ko kana e mme e le gore bone ba bone mo botshelong ba bone gore lelapa le le na le bolwetse bo bongwe ba mototwane molwetse ba mototwane bo tsamaya mo lelapeng le mo e le gore ngwana wa rona ga ka tla go nyala Mosadi yo o a otlhela gore bana ba bone ba inherita malwetse a ntseng yana bo diabetes ke raya gore malwetse a mangwe a e leng gore ke a sa tshela one mme a tla ka motho mm, ah, genetic disease that's right wa bona mm. yaanong ne gote he ah, ga go a siama gore a be gote o seka ba itse gore keng ga ba go raya ba re keng o seka wa nyalang ah, mo gongwe gongwe ne e le eh, ka batho ga ba itsane movement o montsi gongwe a itse gore ke ngwana ga mona mogolo ka tshelamo mm. ee yaanong go sa batle gore go ka nna dilo tse di ntseng yalo yaanong a e re re nyadisa bana e be re itse ko ngwao ya ngwana wa tswang teng wa mosetsana le wa mosimane yo gore e tle re ga re ba bangwe ba tshwanetse ba tle ka dipitsa ka eng e be re ipotsa tota gore a e o ngwao a e tla ka o mongwe o o e leng gore gongwe o tswa mo seretong se sele mm. Ee, ke raya gore dilo tse ga o utlwa go tepatlo ke tsone tse e leng gore di a buisanngwa e mo lapeng gore mosimane o le ba lelapa la gago ba tle ba tlhaloganye sentle gore tota mme ga ba ga ba nyala kwa se e leng gore gongwe ba ka se fema kana se ka ba berekela ke sefe

Nya mma rona ka Setswana ga o batlilwe ga be go duela bogadi o feditse nyalo ga e go pateletse ka tsela epe gore o ye go rekela batho dijo ba fe dijo ka madi a boitshegang yalo yalo nya di masika a mabedi a tla ba yaanong a kopane lenyalo le nnile teng ga gona sepe gape se se pateletsang gore go apelwe kana go dirwe di-lunch tse di

Ke sala ke tswa kgakala ke batla go itse gore go eng mo dikolong tseo batho ba rutiwa eng mme hela tota ga e go ise go nne le ga e le o pokileng a nkaraba why the secrecy and don't you think that's part of the problem because now if we don't know what we're going to learn why would i want to learn it nyame o itse gore ke dumana le wena le ka gore uh, sephiri se e ne e kete re dira sengwe se e leng gore uh, gongwe se bosula mm. mme boammaaruri ke gore ga o le mosimanyana o ya ko bonneng mm. o tshwanetse o rute environment ya gago mm. yo o tshelang mo gone ditlhatshana tse o di itse gore ga o bolwa ke sehuba wa go tsaya sele Ga o bolwa ke sengwe kana ngwana gago a bolwa ke sengwe se go ere ke sele se o ka se dirisang mm. ke gore o rutwa le go tshela le diphologolo conservation mm. hela ka bo yone mm. o rutwa gore go na le ditlhare tse e leng gore ga di rengwe mariga kana selemo ka gore ga o dira yalo o tla dira gore di fele ga o le mosetsana o a rutwa gore ga o tsena mo setswalong o tshwanetse gore o itshware yang o tshwanetse gore e re ga o na le monna wa gago o be e le gore le tlotlana ka tsela e ntseng yang mm. selo seo se ne se dira gore gompieno um maloba fale re be re bona go sena dipolano tse di kana-kana tsa baratani ka gore nne ba rutilwe gore ba tshwanetse gore ba tshele ya mmogo mm. gompieno re a itse gore go na dilo tse di tlamang gore ba tshele mmogo ya ka bo cohabitation mo toropong ka gore dirente di a tura gona ditiro eng mm. mme mm. ano ke teng fo tota yanong re tshwanetse gore re itse gore e latlhile teng mm. ka gore tota ga ne re setse ngwao ya rona morago ya gore monna ga a nyala o tshwanetse gore a ba itse gore o isa kae mosadi wa gagwe mm. le goromente le batsadi ba ne ba tla you know uh, make sure gore dilo tse di nna teng mo mafatsheng a mangwe yaka ko bo libya yana mm. ga o nyala gore wa go nyala o neelwa ntlo gore uh, o tlele gore o ye go simolola botsholo ba go teng tshwanetse gore re ire gore economy ya rona e gole gore tle e tlotle le ngwao ya rona gore tle ha bana ba rona ba nyalana ba se ka ba baballwa thata ke yone unity e ya bone e ba isimololang re tshwanetse re itse gore ka nako bogwera le bojale go ne go na le tsamaiso e ne e le gore ngwana wa ruta gore wa ruta gore a tlotle batsadi yang ee le tiriso hela ya dilo tse di mo lapeng go itsiwe gore tiro ya ga mme ke eng, ya ga rre ke eng mme go sa bewa fela mo e leng gore go tla twe nnyaa wena monna ga ko kwa apa kana ga ko kwa wa fela. E beilwe mo go reng se se bokete thata ga o ka kwa batla mosadi wa gago a se tsholetse. Ee, mme gone a itse gore tota hela A rre ke ene lelwapa, mme go sa reye gore ene ga a na seabe sepe. Ga e le gore rre ke tlhogo ya lelapa, ke molala, ene ke molala o e leng gore tlhogo e ga e leba ka kwa e tshwanetse gore e be e beile mo molaleng gore e kgone go leba ko e batlang go ya teng. Ee, go berekisanya mmogo. Ee, e ne e le so se se tona thata. I think that's a very important concept, and I think I want to come back. And I know I had said we're

so and so and so and so, I'd like to get married. You put it up, I think it's about three weeks, and then you come and you take it down. I want to know if there's something similar um, that we do in Setswana. If you can just quickly pass through those for us, please. Em, hone kana hona le go pega le go folosa eh. ka Setswana. Okay, go guy. Ke gore o pega go kgotleng. Oh. So go dira go be. Go yang go nyala teng. Mm. mm. Le wena monna ko tswang teng. Rona ka Setswana re tshwanetse gore e be go na le mokwalo kana kitsiso epe ya gore nya mosimane wa me ke o go kwala kgosi wa tsonte mosimane me ke o wa nyala ka ko mme nka re rufatsa gore ke ngwane o ntseng a ga a nyala kana o nyetse gore go seka ga ra iphitlhela e le gore mosimane o tswa ko bokala ka wa go nyala ko gangwe wa ketse gongwe a tlogetse nka zana ko morago kwa e le one e batlang gore ka be tlhokomelo ya ka yaka mme wa go monyala gompieno mm. yaanong patlo e teng mm. gore nya ko kgotleng ba gaetsho go na le mokwalo o reng maikelelo ke gore e tla re mo dibekeng tse pedi a be re na le moletlo mo kgotleng uh, banyadi ba tla go laiwa mm. gore ba nyalana mme ha e le gore go na le mongwe wa nyatsi o e leng gore ba ipeleetsa gore uh, gongwe o tsholositswe ngwana kana eng fela se e leng gore le ene o fila gore o na le right ya gore a tle go botsa pele ka seemo sa gagwe mm. a ye ko kgosing a ye gore nya ga te go na le lenyalo fa mme ba gaetsho le nna ne ke promiswe lenyalo yano ga ke itse gore monna o mm. o mpa fo ka enne ee hmm. gore e tle re ka moso re feme tsone dilo tse di ntseng ya tse le gore ke dikgotlang tse di felelang batho ba bolana hmm. yaanong um dilo tse di teng ba ka setswana tseo go folosa go pega le go folosa di hmm. teng ee mme di dirwa ka thulaganyo e le gore ke a setswana kgoroso e teng kgoroso e teng kgoroso e isiwa ko ga bone mosadi mm-hmm. ke gore go tla go tshotswe tsotlhe tse e leng gore di tshwanetse be di phuthilwe ke ko monna a tswang teng go bona gore mosadi o o tlhokomelesegile mhm. wa go tlhokomelesega mme ga a sena go gorisiwa kwa ga bone ga go kgakala a ba isiwa kwa ga gagwe yanong mm. a tswa mo mo mo batsading to the house that is for the couple now that's right mm. mme se se botlhokwa thata ke gore ga a dirile yalo a isitswe kwa mm. ke gore e re le ena a itse gore ga a na le mathata ka moso batsadi ba yaanong ke ba gagwela ga a tlole fela ba e le gore wa ko batsadi kwa a tswetseng teng mm. a sa bolelele uh, batsadi ba gagwe ba mmaago mosimane gore kana ke na le mathata ke ke batsadi ba gagwe tota mm. yaanong patlo eo e ne e dira yalo gore a tla bolelelo yalo gore go a go nna le dikgwetlho ke tse mm. mme tsela e e siameng ya gore uh, le leke go tshedisanya mmogo wena mosetsana uh, mmaago mosimano le borakgadi yagwe ke ke bone bo mmaago mm. ee

ma polygamy ke bontlhabongwe ba ngwao ya rona mm. ke gore ga o ka lebelela le go tswa bogolo go ela banna ba ne ba swa ka dipalo tse dintsi e le ko dintweng tse ne di lowa fo gare ga merafe mm. ah, tse dingwe ne e bidiwa bo fechane ah, bo mozilegasi ba lwa le batswana yalo yalo mm. mme banna ba swa ka dipalo tse di kwa godimo uh, o bo fitlhelele gore le one malwetse ela ke raya gore lifestyle ya monna mm. is such that ke lifestyle e, e risky mme bontsi ba bone ba ne ba tlhokafala mm. mme le one nature fela ga o ka ya every uh, christmas day kana new year's day ko marina wa go bona gore bana ba ba tsholang ba le bantsi ke bafe ke ba ba setsana mm. gompieno ka go bolela le di-statistics tsa lona tsa rona le ga ba sa fete thata ka palo mme ela gone um re ka re three to one mm. basetsana le basimane mm. yaanong kana seo se raya gore um bana ba ba tshwanetse go nyala ba tshwanetse go nyalwa yaanong ga o bona nako tse dingwe e re wa kwa ga mma ka strata yana ba o tlhela ditlhalo tse dintsi thata koo mm. mme tse di dirwa ke gore gongwe ne re sa setshala tsela rona ya yalo morago sentle mme le se se botlhokwa ke gore gompieno a ka re bua yana go na le bomme ba e leng gore ba eletsa go nyalwa mme ga gona banna ba ba lekaneng go ba nyala yana so se se be se tsala bonyatsi ke gore yana o tlatlhele e le gore banna gongwe ba ka nna barataro mo go ba ba ne ba ba na le dinyatsi mme ba ntse ba nyetse jaanong ba tlogela bana koo bana ba ba e leng gore bone ga ba bonwe e le bana ba monnao kore le ga a swa ga gona le ga e le boswa bope bo bo yang ko go bone ka gore ga ba itsiwe mme ga o re wa leba o tla fitlhela e le gore banna Ngwano tota ha ne mmaagwe le ene a nyetswe o ka ba a tlhokomelesega fela yaka bone ba ba ko lapeng bale mm. mme mo gongwe o tla tshwanelwa ke gore o tlhokomele banaba mme re a itse bomme ba rona ba setswana gantsi ba rejecta ba bangwe ba dinyatsiwa mme tota polygamy ne e diretswe yalo gore e re ha o na le bana ko ntle kwa ba bangwe e o ka bo ba tshotse ka phoso ka eng mme gone go buisa nngwe go bone gore uh, ka gore mmaagwe le mma bone le ene o batla go nyalwa a tla nyalwe e, e nne mosadi wa bobedi kana wa boraro mme ga se gone foo fela nako tse dingwe ne o tlhelele gore gongwe o nyetse mosadi le tsene mo accidenteng o o a lwala mm. o a lwala ga a kgone go apaya ga a kgone go tlhatswetsa yana o bo o mo kopa tota e e tshwanetse e nne ene a ye go batlelang o monyennyane mo go ene gore a tle go le tlhokomela lotlhe nako tse dingwe o monyetse ke go nyetse yana ga re raya go itšheka re fitlhelele gore Kante ha re sa tshole ngwanana, ke wena o sa kgoneng go tshola. E be ke buisanya le wena gore nyaa, bona, mpatlele kana nyalo ya Setswana ga e ga e rotloetse tlhalo. Ke be ke bua le wena gore tsamaya o mpatlela monnao. Re tle go mmaga a tla re tsholele bana. Ee, re be re nna le bana re oketsa uh, sereto sa rona kana uh, lesika la rona. ka tsela e ntseng jalo jaanong tota interest yone e ne e le mo baneng mm. bana ba seka ba gola ba sa itse borra bone ga mm. o ka ya ko you know this boys prison gompieno ga ke a re mo lelapeng lengwe le lengwe but bana ba ba tletseng koo ba basimane ke ba e leng gore ba godile ba sena borra bone sentle gore ba ba guide gore mo botshelong go twaeng mm. Taba e le gore kore la ga o ka nna mme ga o ka ke wa godisa ngwana mosimane ya ka rraagwe nna a ka mo godisa yaanong dilo tse ne di direlwa tsone tse gore re ba heme mo tseleng e se ka re ka moso e be e le gore ba tswa magotswana be ba felela ba le ko ditoronko yaka bangwe ba bone

Nnyaa, kana ke sa tswa go bolelela gore borre ba potlana ka ka palo ga kere jaanong ga e ne e le nna ka setswana yone bogwera bo bo buang ka bone bo re a go baakanya re re go nosa tse e leng gore re itse gore di tla dira gore o nne le ngwana Okay, Ke so, we, yone so, we thuto can't, eo. so we can't give me herbs also so that you can fix me also. Gerard, if there are herbs that can fix the man, why are there no are there no herbs that can fix the woman? Nnyaa, gongwe re ka tshwanela ke gore re e lebelebe sešwa mme ke raya gore um gantsi kana yone um polygamy mm. e ne go lebilwe yone mathata a gore is now a security risk mm. ka tlhelela gore yaanong basadi ba rona ba itlhobogile mo gae ba go nyala dikebekwa tse di nang le madi tswa go sele mm. kgantele o dirisa influence ya gago ya madi gore a ba nna vice president ka nna nna minister wa gore kana reng mm. ebile o rulisa security sotlhe moo uh, mo lefatsheng jaanong mm. ga re a tshwanela gore re basadi ba rona ba ikuela gore ga bana banna e be e le gore yaanong le bone ba itlhobogela mo e leng gore yaanong ba ya go sele ba tswa go sele ba go re fitlhela ba re tsisitse dingwao tse e le gore kgante le tlabe re lwa le le morafi wa teng e be re itlhela monna a teng yaanong a setse e le poresidente kgante le re luse ngwao ya rona

ke ke ya pateletsa gore ke dumalane le kgang ya teng what happens in that instance ya ma gongwe tota e batla gore tle re e tlhalose ka bophara e le yone hela mm. gore go nyala bomme ba ba fetang bongwe mm. go na le dilo dingwe tse di lebiwang mm. gore mo re ka reng checklist of course ga o kake gore o le monna o sena le ga e le sepe uh, kgwatlha gago e se mm. boteng o bo o re o ka nyala mosadi ya mosadi wa tlhokomelwa mm. ya ka re itse gore o tla bona le malapa a mabedi bana ba ba tshwanetse gore ba tlhokomelwe ka fa ba tshwanetse go tlhokomelwa ka teng mm. yaanong dilo dingwe tse e le gore re a di leba ke gore a re o tla kgona go dira yalo yaanong kana ga o isa yaanong ka fo mme Tshwanetse jaanong re boele ko morago re go ipotsa gore na re mosadi o a o tlo go tlhokomela banna ba yang ba le babedi ga ba tla tlhokomela botlhe jaanong gape se sengwe ke gore ga e le gore wena o pasitse o le monna o batla go tsaya mosadi wa bobedi konokono ke gore mosadi wa gago a ba a dumalane ka mabaka o tlabeng bagolo ba mo a bontsha kana le wena mo a bontsha o a beile fo pele ga gago mm. mme ga e le gore ga a dumele gantsi go ne go ya kotlhalong mm. ee, ka gore ga o kgone go dira dilo dingwe tse gongwe ena a di eletsang mm. mme yaanong o beele gore go tsosa kgotlhang mo lapeng jaanong nyalo ya setswana le ga ne e sa rotloetse tlhalo mme gone ga nne go sa utlwane sentle go te nya kana le mo lefifing mo ga kgone go ntshwara sentle mm. e ne e ne le you know boikuelo ya monna gore o tshwanetse gore ebe go na le sengwe se se ka dirwang I wonder if that would apply for a woman as well. But let's do this. This is Moving Humanity Forward podcast. That's how you find us on LinkedIn, on YouTube, as well as on TikTok. But on Facebook, it's MHF Podcast. We'll be right back.

is a, can I say a bit of a controversial one. I'm going to get you Kgosi Kgolo gore o e tlhatswe kgang ena gore kgang ya leina la Kgosi Kgolo versus Kgosi Mosielele e tswa kae and what was the the controversy around it? Ema nyame nte ke lebogele potso ya gago. Uh, boammaaruri ke gore mo molao wa rona wa lefatshe le uh, lwa setswana le molao mogolo a kere constitution mm-hmm. ga gona ope yo ka bidiwang kgosikgolo ka fo molaong okay. ke dikgosi okay. tsa merafe e farologaneng mme yaanong mo gone molao motheo gapeo o bua gore uh, Tribe ke gore morafe mongwe o e leng gore o na le ditso tse di tshwanang mm. o na le kgosi ya one mm-hmm. o na le ditso tsa one yalo yalo mme bo fitlhela e le gore mo gone molao motho o gapeo uh, one o lebeletse fela kana re ka re o o amogela gore go na le di-tribe di le eight fela mo botswana mm. mme go sa nna yalo di-tribe di dintsi yaanong Gongwe e tla re ga go baakangwa molao o wa bogosiet ke gone go nne le le kgosikgolo mme fela gone se re se itseng ke gore batswana ba tsaya dikgosi tsa bone ka go lekalekana okay yaanong um ga be go nna le molao o mongwe ke o o e leng gore yaanong one o na in my opinion mm. is ultra virus to the constitution o bidwa tribal territories act okay. o e leng gore ke yone ne wa kgaogantse lefatshe le ka di-portion e le eighty uh, mme bangwe le bangwe ba na le le kgosi ya bone eo e leng gore ke yone e recognisiwang fela ke constitution mm. mme yaka o itse re na le mabukušu re na le bafurutshi re na le uh, Bakalaka, re na le Bayei, re na le Batsopong, yalo yalo. Batho ba le bone ke merafe e e leng gore legitimately ba na le dikgosi tsa bone. Yaanong ga o idiwa go dira ngwao ya gago go teka gore o mo lefatsheng la kgosi e nngwe ga se so se siameng ka gore o batla go mpolela gore ga e sele re nna fa ka the 18th century go raya gore bafurusi ga bana lefatshe le teng mm. nka le supa gore le ema fo kae le felela fo kae mme ka gore yaanong le ne le gore rona ne re rile morafi wa bofelo go tswa ko aforika borwa re kobilwe ke yone maburu mm. ka nako ya yone nto ya dimawe re iphitlhetse e le gore re nna mo lefatsheng le bangwe ba setse ba le mo go lone mme seo ga se reye gore ka nna gore yaanong re latlhe ngwao ya rona kana mongwe a re e latlhise mm. re tshwanetse gore re tshele um ka kagiso le merafe e e leng gore re bapile le yone yaanong re tshwanetse gore re itse gore um morafe mongwe le mongwe o na le kgwezikgolo wa bone nna ke kgwezikgolo ya bafurutsi mm. babina tshwene Mme re ka be re bapile le ba bangwe ba binang kwena kana ba bina nare yaka ba ga malete yalo yalo mm. se se botlhokwela ke gore a re tshele mmogo sentle re seka ra re ba bangwe ba seka ba dira ngwao ya bone ka gore gongwe um e ka be morafi o mongwe one o sa e tlhaloganyo kana o sa itse mm. ee ke raya gore um go ne ga diragala yalo um gore Bangwe ba ipelaetsa gore nka seka bafurutse ba ka seka ba apesa kgosi ya bone letlalo mme re feletse re ba tlhalosetsa ah, gore ga gona sepe ka fo molaong se se itsang gore bafurutse le bone ba ipele ka ngwao ya bone

yes but uh, ke raya gore nna re feletse re dire yalo re le morafe okay. ba ne ba nkabesa letalo leo ba nkgopola ba nkitse ke le kgosikgolo ya bone okay. well re ka re kgosikgolo e le tlotlo ka gore go na le dikgosi tse dingwe ga ke re go na le hierarchy e reng go na le structure se se rileng mm. but o tla gopola gore le ba wa ba e ba ne ba ya ko court le bone kana ba ikuela mm. gore ba batla gore kgosi ya bone eh, e lemoga gore ke kgosikgolo mm. Goromente o ne a dire yalo, mme ga ise ke a ba fe sepe se e leng gore se ne sa nna pharologanyo go na le se nne ba ntse ba na le sone se se lekanang le tsa dikgosikgolo kana dikgosi tse dingwe tsa merafe e leng gore yone mm. e mo constitutioneng mm. ke sone se ke se rapelang mme ebile ke eletsa gore goromento ya gompieno melao e mengwe e o ka e beela ka fo thoko gore e be le gore Re tsewa ka go lekalekana mo lefatsheng le, re itse gore morafe mongwe le mongwe o na le kgosi ya bone. Nna ke kgosi ya Bafuruse mo Botswana mo, le kwa Aforika Borwa go na le Bafuruse ba e leng gore ba ntsaya ka kgosikgolo ya bone. Fela yaka merafe e mengwe e le gore mo di-border-reng wa itse gore kgosi Kgafela, kgosi Seboko le ba bangwe ba na le merafe e mengwe ka kwa mm, go na le batlokwa ka kwa ba e leng gore ba bona kgosi puso e le ene kgosi kgolo ya bone ee jaanong uh, gore re tle re utlwane uh, and live in harmony mm. in this country we have to be seen to be uh, treating every tribe equally mm-hmm. gore re tle re itse gore le bone ba ikemetse ka bo bone

speak to me about your take what is your take on that actually mm, mme ke sone kana nne go na le mabaka gore ke eng batswana ne ba sa letlelele gore mosadi ka nna kgosi mm. ka gore nako tse merafe mo lefatsheng mo e ne e sa utlwane mm. mme o ne o ka seka wa re ga o le ngwana wa ntlha o le mosetsana Wa letlelwa gore o nne kgosi ka gore o no gantsi o nyalwa go sele mo dingwaong di sele mm-hmm. yaanong batswana ba sa batle gore dingwao tsa bone uh, di tlhakatlhakane ke nyalo e mm. mme mm. bo gompieno yaka ke utlwa ke gora ke re uh, our culture has to be dynamic mm. re tshwanetse gore letlelele bomme ba e leng gore gongwe o tshotswe pele mo lapeng e nne kgosi ya morafe o Ka gore they are equally capable. Re a bona go na le bokgosi Sebokona le bokgosi Manika le ba bangwe bokgosi Seipone ko bokang ke dikgosi in their own right uh, ba tshotswe ba ntse yalo mathata nna mo go nna ke sa buelele ba bangwe ke ga yaanong uh, bana ba bone ba nna dikgosi Ka gore ga ba na madi ale a segosi ale, o tshotswe ke rre o mongwe o re sa itseng ngwao ya go kana le ga re itse. Mme gone ga a na se gongwe se ka be se tshwanetse gore se nne mo go ene ka ngwana e le ngwana kgosi. Ene o ka nna kgosi. Mme go thata gore gompieno le ga o ka gwa change mo nakong e tlang mme ela gompieno go sampe go le thata gore kgosi wa mme a tshole bana go sele bana ba ba gagwe e be e tla nna dikgosi. Yeah. So if um, she was to get married by somebody within the same tribe, you wouldn't so much have a problem with it. It's a problem if it's from outside the tribe. Yeah, even within the tribe. Mm. ke ra gore ga ke itse re tla tshwana ke gore topic e mm. re ee kore re tlhabolole re le batswana go bua ka yone ka gore Bangwe re sampe re dumela gore nyaa, bogosi bo tshwanetse gore madi a bone a se ka a se ka tsenelelwa ke a mangwe mm. so eh. the, you're speaking now to issue ya gore serato sa ngwana ke sa ga rragwe so just the fact that the father will not be coming from royal mm. lineage that's that's where your issue of contention is am hey, i eh, understanding uh, a ba fitlhelela uh, you know a fana ka khudu e seng trade ke raya gore ee be re sa itse gore yaanong banna o fana ka khudu eh. khudu e ira eng e eh. tshwanetse o ira eng eh. le ditlhatsana tse e leng gore ra di ra di apatse ra di tlhakatlhakanya gore re re bone gore kgosi ya rona ya thatafadiwa mm. a di tla bereka mo go ene okay mm. Okay, let's move on now to something that I, I think is a great way to close off our conversation because the Battle of Dimawe is it, it's it's something that I think we need to be proud of as a nation. And in fact, I believe you actually go on to celebrate it gona le moletlo e leng gore la o tshwara le celebrate kganyone ena. A re simolehela ka gore re tlhalosetse gore What was this battle and why is it so significant to us as a nation? Hey, ma. Hey, uh, ma re na le lefelo le bidiwa dimawe mm. tota ke a utlwa go ne go tse dimao ka setswana ka gore ke teng ko batswana ba loleng le maburu teng tota e le gore um ne go na le morafe o nna kwa aforika borwa wa bafurutshe mme yaanong maburu ba ba isitse ba ba- ba ba dirile bakgoba ba bone ba ba tseela le diruiwa yalo yalo mme ba bona gore ba iphalose ba sie e ba tla ba feletse ba le mo bitshwanaleng protectorate ka nako eo Mme go ne ga be go na le kgosikgolo ya Bakwena a bidiwa Kgosi Kgari wa Ntlha, mme a ba amogela. Ha ba amogetse, moragonyana fela fa le be le gore Maburu ba bolotsa ntwa gore nnyaa, busang makgoba a me ao ba tle ka kwano gape. Mme Kgosi Kgari A itshwaraganya le merafe e mengwe, Bangwaketse, Balete, Bakgatla ba ga Manana, Bakwena, yalo yalo. Merafe e ne e le mo Botswana ka nako eo, le Barolong yalo. Mme a ira gore go nne le ntwa e ne ya lowa ka 1852 ko Dimawe, gone lefelo le ke buang ka lone le ke le ke re le mo le fo pele ga me mm. ko go manyana ee yaanong ya phaga ntwa foo mme maburu ba felela ba ba fentswe ba boela kwa aforika borwa re dumela gore seo ke sone se se irileng gore gompieno re be re nna le ipuso e re mo go yone gompieno a e leng gore re ne ra nna lefatshe le le ipusang le se le se ka fo tlase ga kompone nngwe e ne e bidiwa ya ga Cecil John Rhodes e e leng gore ke yone gompieno nkabe e le gore yaanong go thata gore ka re ka ipusa a re re ipelela tholamo le le le go ipusa ga rona gompieno mm. yaanong ke bona gore e botlhokwa thata ke ne ka le ba bangwe um ke tswa go buisanya le dikgosi tse dingwe re ne ra e leka mo ngwageng o o fetileng mm. e ne ga nna thata ka nne go sena ditsompelo mme re re re leka thata gore gompieno A re ire gore bana ba rona ba tle ba itse gore tota thokgamo e e e leng gore mo go yone mo lefatsheng la Botswana le ah, le one ipuso e e ka be gongwe e tlholegile e fa re itse ditso tsa rona gore e tswa kae yaanong ke go e tlha batswana botlhe gore a re thusanyeng e tle re ka di 23 tsa ga august re be re le ko dimawe re ipelela phenyo e e leng gore e tshwanetse gore ah, ka fo nna ke akanyang ka te e be e ka rutwa gape le mo dikolong bana ba itse gore go diragetseng ko yaanong ke gwetlha baeteledipele ba rona ba sepolotiki le dikgotsi tse dingwe gore a re a re tsenyeng a matsogo re tshwaragane re re tlotleng dimawe re tlotleng le lefelo le lefelo le le nne le museum hela e leng gore e ka kgona gore e e bontshe gore go diragetseng fa ka nako eo E tle e re nakong go ntse go tsamaya le bone bajanala ba botse gore ga te lefelo le ke le ko kae, ba ye teng ba ye go tsenya dithebenyana ba thuse ka itsholelo ya merafe e ka be e le gone foo gompieno. Mm, mm. yaanong ke kopa le lona ba radio gore uh, phatlalatsa molaetsa o bagaetsho le re kopele dithuso gore tle re kgone gore moletlo wa rona o atlege uh, o e leng gore re tlabe re o dira gone

ee mma ke gore kana ga re bua ka ipelo ya ngwao re bua ka dijo re bua ka mmino re bua ka kapari mm. le tseo tsotlhe le tse e leng gore ne re itse gore di re tlosa boluto re le merafe yaka o bua selo se ke seo se e leng gore se tsisa batswana mmogo mm. gore tle re ga gona le tsa tlholego tsa dibetso yana be re itse gore re a itsane re ka kgona gore re tshwarane uh, matsogo mo lefifing mm. re itse gore so se sa gore uh, o mokae o mokae ga se sepegela ko ntle ga gore rona ga re na le uh, mathata kana re ipelela sengwe se e leng gore se kile sa thusa gore re nne mmogo a re direng yalo rotlhe mm. hela ka re dirile ka yone nako ya ntwa ya dimawe re lwa le maburu mm. mme ka letsatsi leo re tlabe re ipela mme tota se se tona se e leng gore ne re tla be re sa akantse gore re ka se dira ke gore re kgobokanye se re na le sone re go tlhabolola lone lefelo leo ya ka utlwa ke bua gore a e nne monument ele e tla reng ka moso o bo attracte di-tourist gore batho ba itse gore gate ipelo e ya ya ya you know ledula la rona la i- la la go ipusa le tswa kae ee re o bona basimane ba tsa- ba palame dipitse ba bangwe ba betsa sekipi ba bangwe ba tshameka mmele ba bangwe ba ja dijo tse e leng gore o ka di kgatlhegela ga o tswa go sele ee re duele bana ba rona ba ba tshamekang dipina tsa rona ah, re ba leboge gore ba go direla ba go re direla moletlo o gore o nne o atlegile jaanong re kopa um dikompone a o kompone kana o mongwe ka bongwe o tle go re thusa le wena o nne bontlha bongwe ba letsatsi le gore tle re kgone go ipela re laletse dikgosi tsotlhe go tswa ko go sadeke kwa gore ba tle go ipela le rona e be e le sekao sa popagano mo regioneng ya ikgolaganya yang le lona how should they get in touch with you where should they go to find you nnyaa rona se re se dirang ke gore re tla balaletsa mm-hmm. re tla balaletsa gore ba tle moletlong wa rona mm. ee bangwe ba tla tla bangwe ga bana go tla mme ba ba tla tlang ba tla tla ba bolelela ba bangwe kana re batla go e dira gompieno gore e be nna le documentary e e leng gore le rona e tla be e, e, e ka re thusa re ka kgona go e rekisetsa di-media houses yaka lona yana bo netflix gore ba e reke mm. ba ye go tshamekela merafe e mengwe go sele e tle e re next year ga re re tla gape e be re sa simolole from logo e leele e be gona le sengwe se e leng gore uh, gongwe mongwe o ka ba a kgatlhegetse documentary mme a duelela sengwe gore a kgone gore a e lebe ka matlho yeah kgosi i mean in terms of if somebody is looking to get a hold of you to sponsor to partner or just to have a big donation come your way how do they find you where can they get a hold of you ehe mma nyame nte ke re uh, go na le reo mongwe fa o tla fang uh, tsotlhe tse di tlhokafalang gompieno yana our social media handles are dimawe cultural festival

Ee, mma tota re tshwanetse gore re le batswana go na le dilo tse dintsi tse e leng gore di tsheletse ko morago yone um intellectual property ya rona e e be re itse gore re na le lekalana la sipa le e leng gore re ka go registera se re na le sone a e ka nna mmino a e ka nna go kape ka tsela nngwe e e farologano kana sengwe hela se e leng gore gongwe e ka nna bongaka ba swana mm. kana utlwa re bua ka boloi yana tota rona re a lowa mm. you know especially rona ba furutse rona re a lowa mme ebile ga re ga re ga re tshabe gore re re a lowa ka gore go na le dilo dingwe tse re di dirang tse e leng gore motho ga a tswa ko ntle o ka tsaya gore ke magic mme tota e le boloi ba rona mm. ke sone se ke reng ke batla go aga tleliniki ko ke tswang teng e le gore e na le dingaka tsa setswana tse e leng gore ba specialisa ka dilo tse dintsi mo teng mm. yare dilo tse re tshwanetse gore re di-patent tseo re bone gore ga batho ga ba di utswa ka makgwa ba utswile gompieno system ya rona ya kgotla system mm. dilo tse re tshwanetse re eme ka dinao re ye go di-patent re itse gore ga o di dirisa kwa tla tshwana ke gore o duele banga tsone mm. mme gape sa bobedi se e leng gore ke batla gore rotloetsa batswana ka tsone ke gore a re direng um generational wealth ka go forma di-trust mm. ee di-trust di tla thusa ka gore di tla nna le tsone tseo tse e leng gore gongwe um family ka bena le tsone um re se ka ra humanega ntse re humanegela pele ka ntse re humanega yana be re itse gore o ka restrictwa ga o le moni wa bojalwa thata gore madi o ka tsaya mo family gore o se ka dirisa ka tseleng senyana mm. mme yone mma ke a go tlhalosetsa le nna patent e Ke e rata mo go maswe, ke batla gore e diragale. Ga mosadimogolo a itse, a itse go, go fodisa phogwana ya ngwana, a re itse gore o teng, o ka bonwa kae, mme ebile ke tiro ya gagwe e leng gore o tla e fetisetsa ko e leng gore o ka e fitisa teng, e se gore mongwe le mongwe a batla e phamola mo go ene a e dirisetsa. Ee. Kgosi kgolo ke bina Tshwene Mosielele of uh, Bakhurutsi Bamanyang is who I had in studio with me today. I think we need to bring him back for our part two because there were just so many things we didn't get to touch. But this has been another episode of Moving Humanity Forward podcast. Thank you so much. We'll see you next time. Kgosi Raleboga. Mma ke a leboga. Uh, ke itumela thata gore bene o nteleditse gompieno. Mm.